ni amono ni latin dako ni pe miti ya iti mere ka onyo cene ni nono kany ci ka balo cawa lanyut ka in imito ngeyo lanyut bro lanyut ni dako ni pe miti tye ci ka in ibedo mere ka bedo ata iloro wi kenyo de itum ibi wang calo matapali bro. Buroge nen ma namba acel ingeyo buro mon maro lok mon pe ling eh buro dako ka dong pe dong loko ki inyi ni oo ineno ma mega ni oo kor gin ango buro nongo kitye ka lok ki nying ngat okene. In pe dong giloko ki nyingi mon maro boko lok calo an ladit labok lok ci ka bro in dong pe kitye ka lok ki nyingi lee peke you are finish ineno bro, bro lanyu namba aryo en aye nying Kombeddi nying dong okati mapol bro, kombeddi mon dwongo nying mapat pat dong bro ka in nyi pud itye ka lwongi ki nying ma gamente omiyi bro in dong pe kimiti ya bro kome dano kilwongo ni Beyi. Tye lwongo nying dano sweetie. Mm. Bro jo ken gilwongogi ki nying akwanu kic honey. In itye alwongi me ni okwonga eh neno oryema eh akera gitye alwongi kumenu. Bro yab wangi ma. Mm. Bro gin okene. ma myero in inge ni lanyut en aye lok me gutu ka ma dob dob rwongi ni moo gitye ka mini ka ma dob dob bur i kin dano dako ma miti miti nongo igam lapok kori ikore wek kong in iyokke ki tunugi Ento obro in onongo icwalo cing calo itye ka moto welo me awora kacokke pa LC2 gini bro in LC2 ma kimoro cini yab wangi bro dok bro myero inge tinno ni kace inen in dako tye ka loko lok ce in icako waco ni waa. en ojenyo wange oko. Jamine weng mito waco mege pe mito tic ki wii bedo ni ai ai ai bro in pe pud kiketo in i program ineno bro ka inen in ilwongo dako o oo wacit kong i birthday party moni oo wacit i wedding gicako ngolo kongola ni oo ongati dok oto oko Ooh ka ineno man dong atye woko ki gin eni. Ee, wan dong kumbedo cani watye ka bi denja piny kwica. Bro ngeo ni en onene weng kong gola. Ngat a mito wot kedi i kin dano pekke. Ya wongi bro. Ya wongi. Bro wek dok amedi. Hmm? lok pa cente ki lok pa program me anyim ka in pe dako tye ka titi lok ka gang ticce gi kono ngat mo ni yelo wiye buro dako ka gitye ka cuno ne bwaci o ka dako ma miti wa ineno man gin gi ineno en tyene okakki tye ka bino pud ni iloko bekeda buro mene en inongo ngati en tye ka mito bedo dong ba bro ka pe kiwaco eno ni nongo leb mo lwongo ni tye ka tolerating jo mukene iniang maber lok tye ka keny ba bro jami eni obed i wii ca weng ibed calo cikari an tena ni obed malo bro an tena inge an tena pe otwongo kit abedo kede bro eno ni en aye jami ma an tye ka titi ineno

bed i comedy lok tye ka hmm? bro in bene pe ginyuti wa gang ca weng gitye wa e oi nongo yub bene tye gang gi bro pe ginyeyi in i ngo bro in this government troop in i ngo wa ipe wa ipe ipe bene wa wa private nen bro i civilian In dong cibilian, lweny en na dong tye ka timme-ni in ingo iye? Neno, bro bed ma wi itiyo, bed atamo jamini eni wunu weng. Neno, ka in pe itamo, um meno megi. Um, ibino wa igwak ngato moni, wa a a a a, eh? Ca moni wa iko ko ogene ko ogene wek nongo ogen gi gen ki nga nga gin ogene, wa a a a, wa nongo ka bidenya pud dok kikany. Bro ineno?

kadi abilego alega dong man aye onongo order subscribing ka pe itimo kumeno ci dong in itimo bal matek mada kuman ba ka boko lok.